Muy buenos días, bienvenidos al acto de apertura de la sexta edición de la Semana de la Lengua Guaraní Rohayhu che ñe'ẽ. Mayma, mburuvicha ñanemoirũvape ha opaite tapichápe maitei rory ha aguyje oremoirũ rehe.

Tory ha vy'apópe ningo tekotevẽ ñamoñepyrũ ko aty guasu ñamomorãhápe ñane guarani ñe'ẽ ha upeva'erã Conjunto Folclórico de la Orquesta Sinfónica Nacional péina ñandepy'arupíta ipurahéi purory porã rupive. El conjunto folclórico de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro Juan Carlos dos Santos, cumple hoy quince años. Ellos nos deleitarán con estas canciones agradables de nuestro repertorio nacional, Un cielo de ñandutíes, Guarahyreike, Guavira poty y Che la reina. Ñahendúma ichupekuéra upéicharamo.

oguerovy'a rehe ko ñande aty. Agradecemos la presencia del señor Gustavo Miranda Valenzuela, Ministro de la Cancillería, también la de los miembros de la Academia de Lengua Guaraní y a los directores, jefes y funcionarios de la Secretaría de Políticas Lingüísticas.

Paraguái ñe'ẽnguéra sãmbyha ombosako'i potãiha ojuhapykuéri ha oso'ỹ reko guarani ñe'ẽ ñemomorãguasu arapokõindy rohayhu che ñe'ẽ. Ko tetã ñe'ẽ ojeporuvéva ñemomorã ojepysóta diecinueve guive, veintitrés peve ko jasypoapýpe, ha oikóta arandupy ñehesa'ỹijo ko ñe'ẽ ñemoherakuã porã opavave omomba'e hag̃ua. Avei heta hayhuhára ha imoasãihárape ñembojopói ha hetave mba'e. Ko ñemomorãguasu rupive oñemoherakuã porãse ko guarani ñe'ẽ opavave omomba'e ha oikove hag̃ua ipype ha hendive, opa henda rupi ha opa mba'erã, taha'e oñeñe'ẽ térã ojehaikuévo, ha péicha tove toñemomba'e ñane retã ñe'ẽ tereháicha castellano ykére.

Heta mba'e porã apo rupive omoirũ kyre'ỹta ko guarani ñe'ẽ ñemomorãguasu arapokõindy opaite umi Unidad de Asuntos Lingüísticos guive, ñane retã remimoĩmbykuéra ko'ýte oĩva tetã pokatuete ryepýpe, opa umi Instituto de Formación Docente tetãpy tuichakue javeve ha hetaiteve ambue temimoĩmby guive, público ha privado-háre.

Ko guarani ñe'ẽ ñemomorãguasu arapokõindy rohayhu che ñe'ẽ rupive oñemombareteseve ñane retã rayhu. Toñemombareteve guarani, tetã ñe'ẽ tereháicha. Tojehupive mayma tetãnguára remiandu iñe'ẽ rehe, ijeporu meme rupive mamo henda rupi ha opa mba'erã. Con la celebración de la Semana de la Lengua Guaraní rohayhu che ñe'ẽ se busca apoyar el fortalecimiento de la identidad nacional, posicionar la lengua guaraní como lengua oficial de la nación, elevar el orgullo de la población hacia su lengua propia a través de la promoción de su uso en todos los ámbitos de la sociedad. Iporã ñaromandu'a ha ñamomba'éko rohayhu che ñe'ẽ rapykuere, Upéva rehe roipota ñama'ẽmi ko'ã ta'anga rehe oguatátava mokõi aravo'i rasami ryepýpe dos mil catorce ary ndive dos mil dieciocho peve ha ohechaukátava ñandéve mbykyháguivo mba'éichapa oñepyrũ raka'e, mba'éichapa oguata oúvo, mamo henda rupipa oñeñanduka ko ñane ñe'ẽ ñemomorã ha ambueve mba'e.

Jaroguatavérõ ko guarani ñe'ẽ ñemomorãguasu arapokõindy rohayhu che ñe'ẽ 2019 pegua ñemoñepyrũ, ñaipepirũ mburuvichakuérape tove tañanemoirũmi ko'a tenonde guive. Para dar continuidad al lanzamiento de la Semana de la Lengua Guaraní Rohayhu che ñe'ẽ, edición 2019, invitamos a pasar a acompañarnos desde esta mesa,

Ñahendúta ko'ág̃a umi karai lisensiáda Carmen Silva, ouvahína Secretaría Nacional de Turismo rérape ñe'ẽ. Ñahendu chupe.

Haguejevete, péina ñañembohupa rehe voi Senatur rógape ha ñanemomaitei rehe avei. Quiero mencionarles que la Secretaría Nacional de Turismo declaró de interés turístico esta campaña Rohayhu che ñe'ẽ edición 2019, asimismo lo hizo la Secretaría Nacional de Cultura declarando de interés cultural de nuestra nación la campaña Rohayhu che ñe'ẽ en su edición

Opaite mba'e ojehupyty va'ekue ha'e hína umi kuave'ẽmby og̃uahẽ añetéva tetãyguára hemikotevẽmby ryepýpe. Romotenonde rupi tetãyguára remikotevẽ opavavete ohupytýva, upéva rupi opaichagua tembiapoita oñemboguatáva rupive oñembojoajúta tekoaty ha tekotevẽ. Arandupy mba'erekopy ñeñangareko ryepýpe. Upéichante vai oñemba'apo opaichagua tembiapoita arandupy ha tembiapojegua jehechaukapy. Paraguái retãyguára omomba'evéva oñemyasãi ha oñeñangareko añete hag̃ua. Omboteraguapy kóva ko tembiapo, Rubén Capdevila Jampey, Secretaría Nacional de Cultura, Sãmbyhyhára.

Arandupy oñemopu'ã, tapicha aty rekotee, teko aty joaju ha apopyrã maymavete omboguataséva ári. Paraguái heñoi'ypy guive ypykuéra ndive ha'ékuri tetã iñarandupyeta ha iñe'ẽitáva, ha upéichante avei iñe'ẽtee mokõi, upévagui guarani ñe'ẽ ou ypykuérare, Ko'ã mba'erekopy aty arandupyregua tetãyguáva ojehechaukuaa opaichagua jehechaukapy ha tembiapoita arandupy ha tembiapojegua reheguávape. Un primer punto del Plan Nacional.

Oĩ gueteri heta tembiapo oñemboguatava'erã, umíva ha'e ypykuéra arandupy ñeñangareko, upéichante avei ñe'ẽkõi ha ypykuéra ñe'ẽ ñemoherakuã. Ko'ã tembiapo oñemboguatava'erã ambue temimoĩmby omba'apóva avei hesekuéra ñepytyvõme, ko'ãva Paraguái ñe'ẽnguéra sãmbyhyha ha Paraguái yvykuéra remimoĩmby.

Añetehápe oñemba'apove va'erã oñesẽ hag̃ua tetã remimoĩmby rembiapo hakãita ha noñembohape porãiva. Upéichante avei tetã rekuaiete ha tendaguasu tendaguávagui, kóichagua tembiapo noipytyvõi oñemombarete hag̃ua arandupy rehegua tetã rembiaporãite. Oñemokañýva taha'e ndoguatapukúi ha isarambipa rupi umi tembiapoita arandupy rehegua. Temimoĩmby omba'apóva ag̃ui térã mombyryve guive arandupýre. Pe viru jeporurã oñeme'ẽva arandupýpe imbovy ha ndaikatúi jaguerokañy ha katu tembiapo ñemboguata noñembohape'apói ha noñembosako'íriva oñeha'ã hag̃ua ijehupytyrã avei apañuãi ha ohapejoko ko mba'e. Bueno, una de las características que debemos superar como gobierno y como estado es la las son las acciones atomizadas, la el trabajo desarticulado, ese es un gran desafío que tenemos.

Arandupy ñemboguata. Tembiaporape aponde'a. Ñe'ẽkói tee avei ypykuéra ha pytagua ñe'ẽita ojeporúva ñemombarete Paraguái ñe'ẽnguéra sãmbyhyha ñepytyvõme. Jehupytykue ñe'ẽkói tee ñemboguata ha opaite ñe'ẽ ojeporúva ojehechakuaa ha oñemomba'eguasúva. Vamos al uno.

Tembiapo joaju TTM tekota'e set pe páre arandupyregua atykuéra te mil pe ñese tavusuo ha tavaokuéra arandupyregua atykuéra ha marangusãinguéra arandupy derecho jehekombo'erã yvypóra derecho teháicha.

señalada como una prioridad en nuestro trabajo. El eje tres, por favor. En guaraní. Arandupyeta ñeñangareko ojehechakuaáva arandupyregua mba'eryepýpe, oguerekóva ipype tekoaty mandu'apy arandupyregua mba'eñongatupy ha aty rekotee kuéra.

de la cual somos privilegiados de tener como Estado nación, es un compromiso en nuestra política pública. Pasamos al cuarto y fin último eje. Tembiapoita, avei arandupy ha tembiapojegua tendaguáva jehechaukapy, arandupy oikovéva ñemyasãirã jeykéko.

Ojejerure Ministerio de Educación y Cultura-pe tomombe'u mba'éichapa oguata ñe'ẽ guarani tekombo'epýpe ha moõ moõ peẽpa og̃uahẽ hína ko'ã Avances del Guaraní en el Sistema Educativo Nacional. Ñajepuru hag̃ua ñarandu'a rã katuete mokõi ñande Ley Guasúre. Ñande léi guasu sesenta y siete peguare ha pe katu ñande léi guasu ipyahuveve noventa y dos peguare. Nosotros tuvimos un salto cualitativo desde la Constitución del sesenta y siete al noventa y dos porque pasamos del rango de lengua nacional a lengua oficial.

Pórke tovavia persiste un póko la produksión de materiales kon enfóke gramatikál i la enseñánsa también de la gramátika traduksión i no el enfóke más komunikativo. Hoy podemos decir ke hay nuevas generaciones ke leen i eskriben en guaraní desde la infancia, hecho ke antes no teníamos. O sea, hoy los niños leen i eskriben, necesitan avanzar en la comprensión, necesitan avanzar en el uso más funcional, pero,

Asi es que muchas gracias por la atención. Ha oiketaite kuñakarai María Gloria Pereira-pe omyesakãre ñandéve mba'eichaitépa oĩ hína ñe'ẽkõ ñane retãme, ha'e ou Ministerio de Educación y Ciencias-pe. Ko'ág̃a ñahendúta kuñakarai Secretaría de Políticas Lingüísticas Myakãhára, la ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, Ladislaa Alcaraz de Silvero, nos da también sus palabras en esta apertura de Rohayhu Che Ñe'ẽ 2019. Ñahendúmai chupe. Pomomaitei rory ko pyhareve asajépe, maymáva pe júva ñañomoirũ ko árape, ñamoñepyrũ mboy tembiapo guasu rohayhu che ñe'ẽ. Pomomaitei avei ko'ã kuñakarai katupyry che moirũvape ha che aguejeme'ẽ kuñakarai Sofía Montiel-pe, Senatur sãmbyhyhára, embyrepu'ãhẽne chupe ág̃a. Che maitei ro'y ha jaguyevete péicha oheñe'ẽme jaty ko'ápe ñañombyaty ko óga turista rógape. Ha maymáva oúva apensa karai Agencia Espacial G̃uakãhára, che mbo'ehára cheha'éta chupe oñembotáiramo jepe ha'e, kuñakarai Delicia Villalga, hetaitéma ojepytasóva ñane ñe'ẽ guarani rehe. Hekove pukukue javeve tetã ambu'e rire, ko'ág̃a ojerejeýva ojevy ñane retãme oĩ ñande apytépe, karaikuéra oúva Cancillería Nacional-gui, kuñakarai Luisava hína, ani ajavy oúva España guive, upe guive avei ha'e omohu'éva tembiapo guarani umi hekombo'e hag̃ua Academia de la Lengua Guarani, Guarani Ñe'ẽ Rerekuapavẽ, rerapoúva Ateneo de Lengua y Cultura Guarani, He'i Bellois guive Instituto Superior de Lenguas guive ha maymáva omyakãva UAL, Unidad de Asuntos Lingüísticos, ha che pytyvõhára kuéra, Paraguái ñe'ẽnguéra sãmbyhyhápe ñamba'apóva ñane ñe'ẽnguéra rayhupápe, ko momaitei rorývo ha'e peẽme, aguyjevete, peheja rehe pene rembiapoita, peheja rehe pehejáva ha peju ñañomoirũ. Ha ndacheresaraiséi ko'ã ñanepytyvõharakuéra centro de relevo guive oúva ohechauka ñandéve ha upekuévo omombe'u hína lengua de señas-pe mayma ñande rapicha oipurúva kóva ko ñe'ẽ ha'ekuéra akóinte avei oremopyendáva ha sapy'ánte ñanderesarái kóva ko ñane ñe'ẽ. Ñañe'ẽma ojehecháramo jepe ndajahechái ni tesapy'ánte ñaikotevẽ ha kóva ko ñe'ẽ rehe avei. Péina romoñepyrũ jeýma ndohayhu che ñe'ẽ, tembiapo guasu oje'éma kuri poteĩ arỹre pukukuéma hína oguata. Oime ningo oĩ peteĩ mba'e hína ko hasyvéva ñamba'apo ramo ñane retã nde rimo imbykuéra ñane instituciones del Estado ryeguepýpe. Pe ñamboguata peteĩ tembiapo oso'ỹre. Pe tembiapo soguesogue, upévape katu etei oikóva pe ñande apytépe. Ha tembiapo soguesogue ndoguapýi mba'e, mba'eve upe rapykuéri ha jave. Peteĩ tembiapo ñambojoa ajúva jahávo katu ikatu ñambohypyve jahávo, ñambopyrusuve, ñamyasãive. Ha peichaite ojehu kóva ko tembiapo guasu rohayhu che ñe'ẽ. Paraguaýpemínte, oremínte, pe so japytépemínte oñepyrũ va'ekue dos mil catorce-pe, mbovymínte opu'o ore rapykuéri, ko'ág̃arã oarã katu péina ojepysóma ñane retã, ipukukue oheipekuévo oje'eháicha, ko'a ko ára pokoity, una semana ha jepa pukukue, rojerure maymávape, rohenói maymávape, oipuru meme hag̃ua guarani ñe'ẽ ha ijaguara hag̃ua kóva ko ñane ñe'ẽ rehe. Tekoaháicha ko ary 2019 ñamomorã ñande ypykuéra ñe'ẽta ko yvy ape ári. Ha ñane retã Paraguáipe ojeporu meme guarani ñe'ẽ oje'e haguéichama kuri ñande ypykuéra oheja va'ekue ñandéve ha ñande ñamoĩvovéva. Ndajapoíri rupi chugui oikove ko ñe'ẽ guarani. Reikuaa voi niko peteĩ ñe'ẽ oikovéva oikoveha oĩ rupi iñe'ẽhára ndopoíriva chugui, ajépa. Ha upéva he'ise hína oĩha ñande rapicha ñane retãyguarakuéra oikovéva guaranípe. Hekove pukukue jeveve oñandu oikuaa oikuaauka. Hemimo'ã ha hemiandu, kóva ko ñe'ẽ, ha ñane retã Paraguáipe heta gueteri oikove guarani ñe'ẽme. Ha upéva rehe ja'e avei hosãtaha hína ko'ãva ñane ñe'ẽ guarani ñande apyte ndajapoíriramo ichugui. Kóva hína ñane ñe'ẽ guarani arapokoindy, ko arateĩ domingo oúvape veinticinco ñagueromandu'a hína guarani ñe'ẽ ára. Ha sapy'ánte ndajekuaái voi mba'ekuérepa ñamonomandu'a. Ajépa imandu'a ñandéve ápe María Gloria? Constitución de mil novecientos sesenta y siete, ñande léi guasu, upépe ojehechakuaa ypy peteĩ Constitución-pe ñane ñe'ẽ guarani oikoveha ra'e ñane retãme, ha he'i ñane retã ñe'ẽha, péicha peteĩ, peteĩ ñe'ẽ ñane retãme oguaha, péicha ndohe'i opa upe Constitución. Artículo cinco péva ipy'ukuéra jeýma. Ha upégui mbo'ehára kuéra aty ñane Constitución mil novecientos noventa y dos mboyve gueteri omopyenda upe veinticinco de agosto yma ja'évami chupe jura día de la jura de la Constitución upévpe árape ojeheja ñane guarani ñe'ẽ ára ramo. Amombe'úta peẽme ko'ag̃aitéramo oĩha guarani ndaikupára he'íva tekotevẽvo jahechami kóva añetehápe ñane guarani ñe'ẽ ára teete. Térãpa jahecháta 20 de junio mil novecientos noventa y dos rehe ñanemandu'áramo oñemopyndáramo guare ñane ñe'ẽ guarani Estado ñe'ẽtei háicha castellano ykerénte. Añetehápe ko'ã mba'e rehe ñañomongetami va'erã, oime ramo jajapo vai jaikóvo ñamatyrõ avei. Ajépa, jahechakuaa hag̃ua ñane ñe'ẽ guarani, mba'eichaitépa ikuenta va'erã ha mba'éichapa ikatu ñamomorã hekopete. Ko'ág̃a ja'eháicha rohayhu che ñe'ẽ herakuãma oparupiete. Ore péro oñepyrũramo guare dos mil catorce-pe ro'e va'ekue peteĩ arapokõindy añónte, ko'ág̃a jahecháma iñasãiramo opa rupi, ha ndopamo'ãvéimaha pe veinticinco, oĩma voi oimongu'e va'ekuaite guive Mes del Idioma Guaraní he'íva jaipukuve okóvo ha nahi'ãi voi peteĩ arapokõindy. Hi'ãntema opaite ára ñambojerovia ha jaiporu meme ñane ñe'ẽ guaraní. jaiporusehápe, he'iháicha ñande Ley de Lenguas. Ha upévape rohekáva hína. Hi'ãnte ñande rogapýpe ndosói hína pe ñane Guarani ñambohasa ñane mitãkuérape, pe avei katu ohekovejopy ha Ombosa'yju'i ohóvo ñandehegui ñane ñe'ẽ guarani osóramo upépe pe tembiapo guasu sy ha tuvakuéra ojohogayguáva ojapóva ha ndojekuaáiva mamove ombohasa pe ñe'ẽ mitãnguéra okakuaa ohóvope. Ndaha'éi tekombo'e pe año mbo'e ha ope año Heta oĩ ojekosea eskuéla rehépe ha he'i eskuélape oñembo'evaipa guarani. Ñande rogapýpena avei ñamopyendambarete ñane ñe'ẽ guarani. Tekombo'ehápena avei taimbarete ñane ñe'ẽ guarani. Ñande mba'apohápe, Estado ryepýpena avei taimbarete ñane ñe'ẽ guarani. Taha'e ñane retãpýre, taha'e ñane retã mboypýri, ñane retãyguarakuéra oikovehápe ojoapytépe taimbarete ñane ñe'ẽ guarani. Taha'e ñañembo'ehápe, taha'e kánchape, taha'e ojoapytépe, taha'e ha'ehápe, ñane ñe'ẽ guarani, toikove ñande apytépe. Pévape jahe'sáva. Ore rohechakuaa, ndaikatuiha reguapýnte remba'apo kuatia rehe, remboguapýnte kuatia rehe ñane ñe'ẽ guarani raperã Estado-re rýpe. Upévape ndoikovemo'ãi ñane ñe'ẽ guarani. Tekotevẽ ñamba'apo avei pe ñane akãme jaguerekóva ñane ñe'ẽ guaranĩre, pe ñane ñe'ãme ñañongatúva ñane remiandukuéra ñane ñe'ẽ guarani rehe. Ha kepepe heta mba'e oĩ avei iporãva ha ivaíva ñane ñe'ẽ rehegua. Oĩ he'ivave ñande upérupi, Hasyetereíngo ko ñane ñe'ẽ guarani. Hasyetereíngo péva. Oĩ ñande rapichakuéra noñe'ẽkuaaietevavoi. Ñane retã oisãmbyhýva ha noñe'ẽkuaáiva, oĩ okyhyjetereíva oñe'ẽ hag̃ua okyhyje ojavy ramo g̃uarã, oĩ oguerotĩva, oĩ oguerotĩva avei, ha oñongatu ha oñomíva iñe'ẽ. Ha pe ã hi'ãnte ñaguenohẽ ñandejehegui, ñaguenohẽ ñane akãgui, ñaguenohẽ ñane ñe'ãgui, ñaguenohẽ jeityvyro jahechauka ha ñamasái ñane ñe'ẽ guarani, Ñati'ỹ rehe ñande aguara heseve jahecha pype kóva peteĩ ñe'ẽ arandu, hypy'ũme arandu oñongatúva ha ikatuha opaite mba'e ja'e ipype, jaikuaáva, ñañandúva, jahechakuaáva, ñaimo'ãva. Opa mba'e ñande ikatu ja'e avei Guaraníme. Opa hendápe, ha upévare ñaojero'éma mávape ñañomoirũna ha ñambojerovia ñane ñe'ẽ guarani ojoapytépe. Ñande aguara hesevéta jaipuru opárupi ñaguenohẽmína vogapýgui. Sapy'ánte jareko ñane akãme guarani ñande vogapypeguánte ha ajépa. Ha nahã ningo Estado ryepýpe najeipurumíi avei, he'iháicha peteĩ mitãkaria'y omba'apóva orendive, anivéma na la ñamopyrandi, ñamosombrero piri ha ñamopañuélonte, la ñande guarani, ñambotráke ha ñambokorbáta avei, ha jahechauka opa rupi. Ajépa? Héẽ, upéva hína pe ja'éva ñambosúko ñane ñe'ẽ guarani ñande apytépe ani ñati hesépe. Ko árape iporã avei ñanemandu'a mba'éichapa umi mba'e porã omombaretéva ohóvo ñane ñe'ẽ guarani jaiporukuévo ñane retãpy. Chemandu'ase peteĩ temimoĩmby heñóiva'ekue avei ñande léi ñe'ẽkuéra rehegua ryepýpe. Guarani ñe'ẽ rekuapavẽ rehe ñane Academia de la Lengua Guarani, ahecha karai Feliciano Acosta Ytamiri, vicepresidente de la Academia ñanemoĩruko pyharevépe. Heta momboguata oho tembiapo ñaikotevẽva ñambokuatia hag̃ua jahávo ñane ñe'ẽ guarani. Pe avei peteĩ mba'e jaguerekua ñane akãme ñane ñe'ẽ guarani opytárã ha ayvúpe péicha ñañe'ẽ hag̃uánte. Ha'e natekotevẽ voi ñambokuatia Estado ñe'ẽtei kuatia mante va'erã. Nde Estado ñaisãmbyhy kuatia rupi, ñamboguapýtama nde jahávo kuatia rire, ha upépe pe Academia rembiapo tuichaiterei mba'e. Oguenohẽma kuri ñande Acheguyty Alfabeto Oficial dos mil quince-pe, Omboguapýma ñane gramática fundamental guarani ñe'ẽtekuaa dos mil dieciocho, upe guive jaipapa mbohapy arýntema hína, ha dos mil veintiúnope ikatúma ñandejopy lomitã jaipuru hag̃ua kuatia rehe guarani, he'iháicha ñande Ley de Lenguas. Tuicha mba'e, Academia mba'éichapa ojetytaso oho dos mil veintepe g̃uarã, oime ñe'ẽryru guasu oñepyrũta oñembokuatiase oñemyasãi hag̃uáma, Guaranire, guaraníme, ha upéva tuichamba'e. Heta jey ñañe'ẽ guaranire castellano-pente, ha péva oñemombe'uséma hína guaraníme peteĩ ñe'ẽ ryru guasu. Péicha ramo ohechakuaa guarani ñe'ẽ rerekua pavẽ ni hembiapo, ndaha'éi vai hasy'ỹva ha jepa, ha katu guarani reheomba'apóva. Ipire'atãva hína heta mba'e ohasara hague rehe ajépa, ha upéicha rupi heta mba'e noñandu upéima ojopytaha ichupe. Paraguái ñanemborasa mbyhyha guive opyrũ hatãma avei oho UAL, Unidad del Asuntos Lingüísticos. Noventa ári ñande jaguereko, noventa y seis rupi jaguereko hína entidades, organismos del Estado oĩva poder ejecutivo ryepýpe. Ha umíva ryepýpe omongu'éva tembiapo Paraguái ñaĩkuéra sãmbyhyha ndive, ñane, ñande rapichakuéra ñanepytyvõhára Hualpegua. Péina ko'ápe heta rova rehe ama'ẽ aína ha avy'aiterei peju rehe ore moĩva. Hual rembiapógui heñói heta mba'e póra. Tekopo'e mba'apohárape g̃uarã. Ko'ápe voi Senatúrpe jahechákuri mba'éichapa ohenói hikuái, jahechápa Senatúrpe omba'apóva, ikatupyryve ha'eveve ohóvo guarani oiporu hag̃ua hekópe. Upéichante avei jahechákuri INC-pe, Industria Nacional de Cemento-pe. Che siénto ári oñemorandu ko'ag̃aitéramo ámbito de la salud hospital regional amoite itaguápe guápe, ñane pohãnoharakuéra, jeipytyvõharakuéra, oñemoarandu avei ohóvo guarani oñe'ẽkuaa hag̃ua, hetaiterei oĩre ñande rapicha oúva oñemombe'u ichupekuéra omombe'u hemikotevẽ guaraníme ha instituto INAP o Secretaría de la Función Pública guive mayma ñane retã rembijoguaikuéra mba'apoharakuérape ombokatupyry avei ojehechakuaa hag̃ua ñane retãguára iñe'ẽ guaranívape ojehechakuaa hag̃ua iderecho lingvístico he'iháicha ñande Ley de Lenguas. Péva peteĩ tembiapoguasu opu'e sapy'ánte heñói Ual ryepýpe. Igual rupive avei gua'no ojehechavéma ohóvo guarani ojeporúva, oñembokuatiáva ohóvo. Ha péa tuicha mba'e. Guarani he'i lo mitã, péa noñahendúnte, péa ndajahecháiri. Jahecha va'erã avei. Jahecha hína jehai pyre rupive. Ha upéicha ramo, ko'ápe jahecha hína ñahendu Secretaría Nacional de Turismo ohechaukáva mba'e porã ñane retãre jaguerekóva avei oiporu meme guarani. Ohechaukávo hikuái ñane guarani ohechauka ñande reko teéhe, ñahendu Secretaría Nacional de Cultura. Ore ndaha'éirõ mba'apo ñe'ẽrereínte péicha, ñe'ẽretepýrente péicha roikuaave hag̃ua. Romba'apo pe arandu tee o oñemombe'úva ñane ñe'ẽnguérape, ñemombe'úva guaraníme ha upépe romba'apo joaju Secretaría Nacional. pe kultúra ndive. Tekombo'e rape reroguatátarõ rombojoaju ore rembiapo, Ministerio de Educación y Ciencia, tekombo'e ha tembikuaa omotenondéva ñane retã hendivekuéra rombojoaju avei ore rembiapo. Iporã upéicharõ, ñe'ẽ rehe ñañangarekóramo, ñañangareko ñanarandu tee ñamombe'úva ipype ha ñañangareko ñane ñe'ẽ rekoha. Ñane ñane ñe'ẽ oipurúva rekove rehe avei, iñe'ẽhára rekove. Péva ore akóinterõi, ñamomba'éramo peteĩ ñe'ẽ, ñamomba'e va'erã ñande rapicha oipurúva upe ñe'ẽ, ñande rapicha oñe'ẽva upe ñe'ẽ. Ñe'ẽ ndaha'éi pecha reínte oikóva hína, ha jahasa. Ndajajuhúi péicha rei pe ñe'ẽ ndajapokói hese, jajuhu ñande rapicha rekovépe peteĩ ñe'ẽ, ha upéva ore rohecha rohechakuaa romba'apo ypyete guive. Ja'ekuaa avei ko'ág̃a rupi jahechaha ha ñahenduha ojeporu memévo guarani ñe'ẽmyasãihakuéra rupive. Ha'ete pembo'ose ko'ã ñane rembipuru pyahukuéra, ijapeverapáva, sapy'ánte ojamave ñande retére, ñande póre ha ja, ñande pópe mave jaguereko opa mba'e opaichagua marandu. Umíva rupive ikatu, ñañongatu ha ñamyasãi ñane ñe'ẽ. Ha péva mba'e porã jaipurúta ramo hekopete. Ko'ẽreíre jahechave jaikóvo mba'éichapa ojeporu meme ja'eháicha ta'ãngambyry, puhoe, redes sociales rupive ojeporu upe internet tuichaiterei ñanepytyvõ ñamyasãi hag̃ua ñane ñe'ẽnguéra ha ñañongatu hag̃ua avei oparupiete. Upéicharamo ko'ã mba'e jahechakuaave jahávo ha che ha'e péicha jahayhuha ñane ñe'ẽ. Upévare jaipurukuaákena avei ko'ã mba'e pyahu tuichaite ñanepytyvõguái mbarete hag̃ua ñane ñe'ẽ guarani oparupínte. Ñe'ẽ porãha ipyre, iñapysẽva guarani, oĩ iñapysẽva guaraníme voi, oĩ katu iñapysẽ rire castellano-pe oñembohasáva guaraníme. Ha oĩ katu naheñóigui va'ekue voi ñane retãme, heñói va'ekue tetã ambuépe ha upéi oñemoguaraníva ko'ápe. Péinápe che moirũ María Gloria, hembiapo ha hapykuéri epuhúmava hína ombohasávo guaraníme hetaite ñe'ẽ porã ojehai va'ekue ambue tetãme, jepe jaikuaa hína Mafalda, Príncipe I ha umícha ha'e hembiapokuéma hína, ha oĩ ambueve ñande rapicha omba'apombaretéva ñe'ẽ asa rehe. Terechakuaape karai Feliciano Acosta, Susi Delgado, ha'ekuéra mokõive ñe'ẽ oipyru hikuái ohaívo, ombokuatiávo ou ñe'ẽ porã ha ipype ñane retãme. Ha pe'ãva he'ise avei hína pe ohechaukava'ekue ñandéve María Gloria. Hetáma oĩ mitã pyahu omoñe'ẽkuaáma peteĩ kuatiáre oguapyva'ekue guaraníme. Ajépa. Asa ndorekóiramo mba'épa omoñe'ẽta, upépe ikangýjeýta ichupe. Ha avei ikatu ojehu ñandéve hína pe iñapysẽmba ko'ã kuatia'a rehegua ha noĩre omoñe'ẽva. Ha pe ikatu gueteri ojehu heta ñane retãyguárape. Ág̃a katu, hetavéma oĩ mitãrusu, kuñakaĩ, mitãpyahu. Ohai ha omoñe'ẽkuaáva guarani. Ha ichupekuéra g̃uarã ñambokuatiavéta avei jahávo ñane ñe'ẽ kuatia rupive ñañokatu avei jahávo kóva ko ñane ñe'ẽ. Ñomoirũme ñamombarete ñane ñe'ẽ guarani ha tove oparupi'e tetã ñandeaguara heseve anive moiko tesaráipe. Anivéma jakyhyje jaiporu hag̃ua opárupi, anivéma ñañomi ha ko'ẽrõiténtema jahecháne ñane retã Paraguái oñeisãmbyhýramo avei guaraníme ojeporujojávo oparupiete castellano ykerete. Pévape ñaha'arõva Estado bilingüe, Estado oñemombe'úva mokõivéva iñe'ẽteépe, ajépa, ha omba'apóva mokõivéva iñe'ẽteépe, oñesãmbyhýva mokõivéva iñe'ẽteépe. Jaiporu memérõ guarani taja'e ojoapytépe oñondivepa toikove iñe'ẽnguéra Paraguáipe, toikove ñane retã ñe'ẽ guarani ha upéicha mamo jaikoha rupi ja'ékena akóinte ndaha'éi kuarapokoitýpene, ndaha'éi guarani árapene ja'ékena jaiporu memévo rohayhu che ñe'ẽ.

Ñande Aguiye'ẽte, mayma mburuvicha ñanemoirũvakuépe ko'ã tenonde guive ha péicha ñañepyrũvo ko guarani ñe'ẽ ñemomorãguasu arapokõindy pukukue javeve, jaheróva ichupe potẽiháma rohayhu che ñe'ẽ. Y a todos ustedes muchas gracias.